Gudde Moien, da ginn mer ufänken. Ech begréissen Äech haut hei de Moien an eise Büroen. Ech mengen, an de leschten zwou Wochen ass scho vill iwwert d'Thema Mindestloun geschwat ginn. Ech wollt awer ufänken nach eng Kéier mat enger bëssen enger Iwwerleeung, Wat bedeit et, datt d'Regierung elo decidéiert huet, fir de Mindestloun net strukturell ze erhéijen? Mir hunn hei zu Lëtzebuerg ronn 70.000 Leit, déi fir de Mindestloun schaffe ginn. Dat entsprécht ronn 14 Prozent vun de schaffende Leit. Dat ass dee selwechten Taux, 14 Prozent ongeféier, och u Working Poor hei am Land. Ech erënneren drun, datt mir dat Land sinn, wou den héchsten Taux u Working Poor huet. Dat si lo net exakt déi selwecht Leit. Et gesäit een awer, datt dat dovunner kënnt, wann een e Mindestloun huet, deen ënner der Aarmutsgrenz ass. Dass mir esou vill Working Poor hunn, esou vill Leit hei am Land, déi net vun hirer Aarbecht liewe kënnen, dat ass politescht Versoen an et ass eigentlech och peinlech fir eis Wirtschaft. Wie schafft, dee soll och vu sengem Salaire liewe kënnen, dezent liewe kënnen an dat ouni ofhängeg mussen ze si vu Sozialhëllefen. Et ass jo och e bëssen absurd, datt d'Gesellschaft soll d'Patronat subventionéieren, andeem se de Leit quasi en Zousaz bezilt, well hir Salairen net duerginn, oder elo ganz konkret einfach wierklech, datt d'Gesellschaft d'Salairen vun de Leit bezilt duerch déi Kompensatiounen, déi d'Betriber elo erëm kréien, fir eng Indextranche respektiv den Ajustement ze kompenséieren eeben. Oft gëtt och gemengt, jo de Mindestloun, dat ass da fir Jonker, fir um Ufank vun der Carrière an dono da steigt een op. Do wollt ech och nach eng Kéier un d'Etüd vun der Chambre des Salariés erënnere vun 2023, déi festgehalen huet, dass 25 Prozent no zéng Joer nach ëmmer net méi wéi de Mindestloun kréien fir hir Aarbecht. Dat heescht, déi Leit, déi kommen net aus dem Mindestloun eraus an déi sinn ofhängeg vum legale Kader, deen d'Politik schaaft, an ofhängeg eben dovunner, vun den Décisiounen, déi do getraff ginn. D'Décisioun vun der Regierung, de Mindestloun net strukturell ze erhéijen, ass, an dat ass vläicht nach manner gesot ginn, awer och net genderneutral. D'Frae sinn iwwerrepresentéiert. bei deene Leit, déi de Mindestloun kréien, virun allem bei deene Leit, déi den onqualifizéierte Mindestloun kréien. Et sinn d'Fraen virun allem, déi a Secteuren wéi dem Nettoyage an dem Commerce schaffen, wou zum engen niddereg Léin sinn, wou awer och ganz prekär Aarbechtsverhältnisser herrschen a wou d'Leit oft an enger onfräiwëlleger Deelzäit schaffen. Dat heescht, se kréie mol net de ganze Mindestloun, deen net schonn net duergeet fir ze schaffen. Déi Fraen, déi sinn dann um Enn vun hirer Karriär, kréien se eng Mindestpensioun, déi nach méi niddereg ass, déi och ënnert der Aarmutsgrenz geet an och wou d'Regierung jo näischt wëll maachen. Déi Frae sinn also an enger liewenslaanger Prekaritéit. Oft hu se Kanner. Oft handelt et sech ëm Famille monoparentale. Dat si jo, wéi mer wëssen, déi vulnerabelst eigentlech um Marché. An dat erkläert dann awer och zum Deel, firwat hei am Land all véiert Kand dem Aarmutsrisiko ausgesat ass. Déi liewenslaang Prekaritéit, déi huet en Impakt op déi physesch an déi mental Gesondheet. Dat heescht, et muss ee soen, wéi et ass, Duerch d'Decisioun vun der Regierung, fir de Mindestloun net strukturell ze erhéijen an déi Leit aus der Aarmutsfal erauszehuelen, verstäerkt se déi sozial an déi gesondheetlech Kris hei am Land. Politesch gesinn ass d'Decisioun natierlech problematesch u sech vun der Regierung. Et ass awer genausou problematesch, datt d'Regierung probéiert, dat elo esou ze erklären, datt d'Indexatioun an d'Upassung vum Mindestloun un d'Lounentwécklung, dass dat jo eigentlech eng Erhéijung wier. Also da ass e bëssen de Geck gemat mat de Leit. A problematesch ass natierlech och den Ëmgang mat de Gewerkschaften, déi erëm net zu engem Dialog invitéiert goufen, mee einfach viru vollendet Tatsaache gestallt goufen. Mir mussen also feststellen, dass de Minister Marc Spautz eigentlech deen neie Georges Mischo ass, sur le fond et sur la forme. Ursprünglech hat hie jo aner Undeutunge gemat, souwuel als Fraktiounschef vun der csv, wéi och ganz um Ufank, wéi e Minister war. Do hat e bësse esou Undeutunge gemat, wéi wann awer kinnt eppes geschéien um Mindestloun. Dat huet sech dann net bewahrheitet. Bah, e féiert einfach d'Politik vun dëser Regierung, vun der Koalitioun vun der csv an der DP. weider déi einfach e Klientelismus maachen fir d'Patronat, mee awer och e ganz kuerzfristege Klientelismus, deen net ganz wäit an d'Zukunft kuckt, well se méch e Klientelismus fir e Patronat, dat eigentlech ëmmer kräischt, datt et e Mangel u Main-d'oeuvre hätt, eng Main-d'oeuvre, déi se awer net wëll bezuelen. Eis Nopeschlänner, déi si méi wäit an där Iwwerleeung, déi erhéijen nämlech hire Mindestloun, soudatt mer elo schonn bei wäitem net méi déi éischt sinn am direkte Vergläich, mee kafkraaftberengegt nëmmen nach op der fënnefter Plaz, hanner Däitschland an der Belsch an just kuerz viru Frankräich. Wann een iwwer d'Frontaliere schwätzt, muss een och soen, dass déi Sozialhëllefen, déi ëmmer elo vun der Regierung erkläert ginn, dass dat jo awer och géing de Leit hëllefen, mä déi kommen de Frontalieren net ze gutt. Dat heescht, se hunn nach e Grond manner, fir net méi hei op Lëtzebuerg schaffen ze kommen. Et gëtt nach aner Argumenter, firwat de Mindestloun géing der Wirtschaft zegutt kommen. Ech mengen, de Marc wäert herno nach eng Kéier dodrobber agoen. Dat heescht, wat fuerdere mir als déi Lénk? Ma mir bleiwen an der Logik vun der EU-Direktiv, dat wat mer scho laang soen, eng Erhéijung vum Mindestloun op 60 Prozent vum Medianloun, ouni Rechentricksereien. De Medianloun, esou wéi en ëmmer hei berechent gouf, dat bedeit 300 Euro méi Mindestloun onofhängeg, also nach zousätzlech natierlech zu der Indexéierung an zum Ajustement. An dann halen ech op, just nach eng Iwwerleeung, Dat ass keng maximal Fuerderung, dat ass den absolute Minimum, well wou d'Patronat an d'Regierung natierlech Recht huet, dass een jo eigentlech net soll statistesch kucken, mee einfach, okay, wat brauchen d'Leit, fir ze iwwerliewen, bah, da misst ee sech eigentlech un de Budget de référence vum Statec halen an da géing d'Erhéijung vum Mindestloun, déi néideg wier, nach vill méi héich ausfalen.
Merci Carole. Ech mengen d'Carole ass scho puermol drop agaangen an och elo nach eng Kéier, datt et eigentlech an enger Gesellschaft e fundamentaalt Prinzip misst sinn, datt een dee Vollzäit schafft och kann dovunner, vun där Aarbecht, vun de Friichte vu senger Aarbecht dezent liewen an dëst ouni zousätzlech mussen op Sozialhëllefen ugewise sinn. Et ass op der enger Säit also eng Zort moralesche Prinzip an enger Gesellschaft. Et ass awer, mengen ech, och en ökonomesch wichtege Prinzip. Et ass also déi mënschlech Aarbecht, déi Valeure schaaft, materieller an immaterieller, an also och d'Mehrwerter, d'Plus-valuen. Dëst ass d'Fundament vun der Ekonomie. An op dëst Fundament baséiere sech och 230.000 Frontalieren, déi all Dag op Lëtzebuerg schaffe kommen, fir mat hirer Aarbechtskraaft hei zum Wuelstand an zur Entwécklung vum Land bäizedroen. An dat maache se, well Lëtzebuerg ganz laang Zäit an a ganz ville Beräicher als Héichlounland gegolden huet. Also et ginn eng ganz Rëtsch Branchen zu Lëtzebuerg, wou am Géigesaz zu den Nopeschlänner héich Léin ausbezuelt ginn. Datt héich Léin wichteg sinn, an och ökonomesch wichteg, dat gesäit een och an de Postenausschreiwunge vun Entreprisen, deelweis esouguer vun Etablissements publics, wou Kadere gesicht ginn a wou da bäi de Loun einfach nëmme steet, dee wier kompetitiv. Also ass de Loun och en Element vu Kompetitioun, en Element, wat Lëtzebuerg als Standuert attraktiv mécht. Dat sinn zu Lëtzebuerg net d'Aarbechtszäiten, well déi sinn an eisen Nopeschlänner besser. Zu Lëtzebuerg gëtt méi geschafft an der Moyenne wéi an eisen Nopeschlänner. An ech mengen och net, datt et d'Wieder ass oder déi wéineg Stauen, déi mer zu Lëtzebuerg hunn, mee et sinn d'Léin, déi Lëtzebuerg attraktiv maachen. A wéi essentiell Aarbechte generell sinn, mengen ech, wësse mer alleguer spéitstens zanter der Covid-Kris, wou bemol Beruffer an de Mëttelpunkt geréckelt sinn, déi virdrun net esou zentral an der Opmierksamkeet waren. A mer wëssen och spéitstens zanter Covid, wéi wichteg et ass, datt mer op net-lëtzebuergesch Main-d'oeuvre ugewise sinn. A schonns am November 2019 ass am Optrag vum Gesondheetsministère eng Etüd presentéiert ginn iwwer d'Gesondheetsberuffer. An an der Conclusioun dovunner steet schonn 2019, Le recours au recrutement frontalier est encore possible

Mee wéi gesäit et ökonomesch an anere Beräicher aus, zum Beispill am Bau, dee jo anscheinend händeringend Leit sicht an bei deem alleng an deene leschte véier Joer 4.000 Aarbechter net méi do schaffen? An dozou gëtt et och eng Nott, nämlech déi vun der Autorité de concurrence, also eng Autoritéit, eng staatlech, déi dem Ekonomiesministère ënnersteet, déi schonn 2023, also virun dräi Joer, geschriwwen huet, Le problème de la main-d'œuvre dans le secteur de la construction est un sujet récurrent au Luxembourg.

feele Leit, doduerch kann net gebaut ginn an doduerch ass net genuch Wunnraum do an doduerjer klammen d'Präisser. Ee Problem vun der Logementskris, kann een also dorauser schlussfolgeren, läit och bäi den niddrege Léin am Bausecteur. An am Bausecteur gëtt et zwar e Kollektivvertrag, mee wann ee sech deen uliest, da si ganz vill Beruffsgruppen, déi um Mindestloun leien oder just marginal iwwert dem Mindestloun. Et feelen also Leit zu Lëtzebuerg an der fir d'Ekonomie un d'Dréinen ze kréien, un d'Dréinen ze halen an d'Problemer vum Land, an dorënner och de Logement, unzegoen. An dat geet awer just wann Aarbecht attraktiv ass. An dat ass nieft der Aarbechtszäit, déi d'Patronen elo och nach verschlechtere wëllen, an den Aarbechtskommissiounen, ass dat nun eemol de Salaire. datt anstänneg Salairen also duerchaus och e Kompetitivitéitsfacteur fir eng Ekonomie sinn, hunn och eis Nopeschlänner erkannt. A wéi d'Carole gesot huet, déi niddreg Léin, notamment an Däitschland, entretemps op en Niveau gehuewen, datt se Kafkraaft berengegt iwwert dem lëtzebuergesche leien. Och d'Belsch En aneschten anert Nopeschland läit kafkraaftberengecht iwwert dem lëtzebuergesche Mindestloun, mat deene Resultater, déi mer gesinn, nämlech datt aus deene Länner an deene leschten zwee Joer manner Frontalieren op Lëtzebuerg kommen, also manner Main-d'oeuvre. An dat ass en ekonomesche Schued fir eist Land. Duerfir menge mär, datt mer am Niddreglounsecteur grad elo an der Kris eng Offensiv bäi de Léin brauchen, bäi der Attraktivitéit vun der Aarbecht. A wann een dat seet, da kritt een ëmmer erëm ze héieren, ob d'Betriber dat da stemme kinnten, déi 300 Euro méi. A wann ee sech do dann e bëssen am Detail ukuckt, Misst een ufänken ze soen, ma wat sinn dann déi Secteuren? Well dat ass, den Horeca gëtt ëmmer genannt, de Bau, och gëschter nach eng Kéier vum Michel Reckinger, als déi zentral Secteuren, déi da Schwieregkeeten hätten, mee et falen och drënner den Nettoyage an den Handel. All Secteur vun deene véier ass sécherlech ënnerschiddlech, mee eppes hu se gemeinsam, hir Aarbecht ass net delokaliséierbar. Et gëtt zu Lëtzebuerg zerwéiert, gebaut a gebotzt. D'Natur vun der Aarbecht vun deene Secteuren ass déi, datt se zu Lëtzebuerg muss stattfannen, se kann net delokaliséiert ginn. Zweetens, wat een awer och éierlechkeetshalber soe muss, ass, datt et och an deene véier Secteuren ganz eng ganz Rëtsch grouss Acteure gëtt, Chaînen, déi all Joer considérabel Beneficer maachen. Fir si dierft eng Mindestlounerhéijung op jidde Fall keen existenzielle Problem sinn. An da bleiwen nach déi kleng Betriber, notamment am Horeca. A wann ee sech do dann awer och d'Vertrieder vum Horeca ulauschtert, da stellt ee fest, datt awer ee vun hire gréisste Problemer an der leschter Zäit d'Loyerspräisser sinn. Dat heescht d'Präisser, déi si bezuelen, déi Leit bezuele mussen, déi e Geschäftslokal lounen. Wann een hinnen hëllefe wëll, da bräichte mer zum Beispill och en Deckel op Loyer'e vu Geschäftslokaler, an dat géif dem Horeca méi hëllefen, wéi duerch allgemeng ze niddreg Léin hire potentielle Clientë d'Kafkraaft ewech ze huelen. Dat wier eng Mesure, wéi een de Cercle vicieux kéint briechen a gläichzäiteg dofir suergen, d'Kafkraaft vun de Leit z'ënnerstëtzen an domadder och deen ekonomesche Secteur ze ënnerstëtzen. D'Konklusioun, De Mindestloun ze hiewen ass eng moralesch Obligatioun vun enger Gesellschaft, aus deene Grënn, déi d'Carole och genannt huet, mee et ass awer och eng ökonomesch Obligatioun, well Léin och e Kompetitivitéitsfacteur si fir e Lëtzebuerg, wat sech ëmmer domadder gerühmt huet, esou eng oppen Ekonomie ze hunn, ugewise sinn op esou vill Leit, déi ausserhalb vun eise Landesgrenzen op Lëtzebuerg schaffe kommen, a fir déi musse mär och nach ëmmer weider attraktiv bleiwen, notamment och an deene Secteuren, wou mer kenger internationaler Konkurrenz ausgesat sinn, an dat ass nun eemol den Niddreglounsecteur. An drëttens. an dat huet d'Carole och scho gesot, d'Héicht vum Mindestloun ass finalement e politesche Choix. E politesche Choix, dee mär zënter Joren, Joerzingte verdeedegen, datt ee muss kënne vu sengem Loun anstänneg liewen. Mer begréissen och, datt d'LSAP an och déi gréng dat elo agesinn. Mer bedaueren natierlech, datt an deenen zéng Joer, wou si un der Muecht waren, datt se do an der Chamber all Initiativ vun eis ofgewiescht hunn, fir de Mindestloun strukturell ze erhéijen, fir sech selwer eng Linn ze ginn, fir kënne kompetitiv Salairen ze hunn, och am Niddreglounsecteur. A leider hu se dat mat deelweis deene selwechten Argumenter gemeet, wéi d'CSV dat haut Mécht. An zum Ofschloss en allerleschte Gedanken, Wann ee feststellt, datt de Beschäftegungswuesstum zu Lëtzebuerg an d'Stagnéiere kënnt, an et ass awer gläichzäiteg e Premierminister, deem säin eenzegt ökonomescht Rezept Wuesstum ass, dann mengen ech, ass d'Fro vun der Kafkraaft a vun der Kafkraafterhéijung eng, déi misst zentral sinn, soss geet nu definitiv den Trickle-down vum Luc Frieden net op.